Chin History and Culture Researcher Cha Ral in kan don ṭhan hna. Hi atu tan ah zeidah kan chim lai ti si ahcun Kachin le Chin hna cu unau taktak an sinak tehte kha tutan ah rak chim ka timhmi si. Okay. Ti si ahcun kan chim hlan deuh te ah ka ahhin pakhat te vun theihter ka duhmi a um i, hi ka ahhin Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel hi Subscribe tuah na duh ve a si ahcun hika ahhin a ṭialnak ah khan phone a hmangmi kan si ahcun phone in khan Chin History and Culture Researcher tiah kan rak ṭial lai i cu kan ṭial hnu ahcun i hika zawn hin hlanlio inn pungsan te kha hlanlio Hmanthlak te kha hika hin a cuangmi a si hlei i hika lei ah hin bell icon te kha a um hlei i cu ahcun kan phone a si zong computer a si zong ah a cung bik all timi te kha hika hin kan vun hmehpiak hlei hi cun subscribe timi te kan hmeh hnu ah khan i bell icon te kha hika hin subscribe te a um cia caah khan i subscribe kan hmeh le mah kan hmeh dih hnu ah bell icon te kha kan hmeh piak lai timi kha uh, hika han vun langhter ta ka duh i uh, ti sio cun kan thok colh ko hna lai i i atu tan kan chim dingmi cu uh, kachin le chin unau kan sinak tehte kong kha atu tan ah hin uh, vun chim ṭhan kai timhmi a si I a liam ciami thongkhat zakua sawmriat in thongkhat zakua sawmriat kum thum karlak hrawng te ah khin Kachin Tunghit Tungya timi gospel team nih Kachin Tunghit Tungya timi gospel team nih khan Falam ZBC an hung tlawng hna ti si. I cu lio ahcun ka Chin nih cun Chin miphun cu kan unau Khang miphun nan si an rak ti hna i cucaah cun Darkhuang an rak pek ta hna ti si. I ka vun nolh rih a si ahcun Tung Hnet Tung Yakush Pal Team le Falam ZBC kha an hung tlawng hna i cu ahcun Culio ahcun Kachin nih Chin miphun cu kan unau Khang miphun nan si tiah Darkhuang an pek ta hna ti si. I cu an Darkhuang cu atu ZBC zung chung zongah an chiah i a um ko ti kha si. I a um taktak le um taktak lo tu kha cu atu khoika dah va phanh cang ti kha cu theih a si lo. Nain ZBC zung chungah an chiah ko ti kha si. I cu an bia ning in cun Kum zariat reng lo aa philh lomi unau kan sinak kha a fianter a fehter chin ee ti zong kha an langhtermi a si. Hi Kachin ram Pota Umyuh ne chung i a ummi Lairuang miphun hna cu Hakha holh in chawnh khawh an si ti kha a si. Hi Lairuang miphun hna cu Kachin ram te, Kachin ram Pota umih ne chung i a ummi Lairuang miphun hna cu hakhawl in chawnh khawh an si. Amah belte cu an awthluk khi kan awchuah dan belte kha a dang deuh te kha a si an ti. I Tuluk ram, Tuluk ram i Kachin ram zawn ah khin Hakha holh a hmangmi sakal pakhat an um ve an ti. I Tuluk ram te Tuluk ram i Kachin ram zawn ah khin Hakha holh a hmangmi sakal pakhat an um ve ti zong kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Cun thongkhat zakua sawmkua kum nga kum i chuahmi Operation World timi cauk chungah Tuluk ram ahhin Hakha timi miphun hna hi million sawmli le panga an um tiin aa ṭial ti a si. Million sawmli le panga an um ve ti a si. Operation World timi cauk chung i Taluk ram ah hin Hakha timi miphun kha million forty five an um ve ti kha tuanbia ṭialtu nih an ṭialmi kan hmuh khawhmi a si. Hi Taiwan ram zong ah hin Hakha miphun hi million eleven million hleikhat an um ti zong an ṭial ve ti kha a si. Hi kum zahnih an um cang i Mirang nih an rak uk lioah Halt timi Mirang nih an rak uk lioah hin Hakha ti si loin Haka ti a rak si ti si. Hakha he Haka ti a rak si ti si Mirang nih an rak uk lio hna ahhin. Cu hnu Mongolia ahcun Khalkha halh timi hna cu milian ting hleiruk le thong hleili an rak um ve ti si. Hi Mongolia ram ahhin Khalkha timi miphun hi milian ting hleiruk le thong hleili an rak um ve ti si. Hi cucaah cun miphun pakhat chuahkehnak hi Dothlat dothlat thluahmah tikah hin aa zei kan ti lai aa Chinmi le cun Hakha tibantuk aa Chinmi le Hakha tidim Falam zo Lai aa Chu Khumi tibantuk hna hi i Tuluk ram kan um lio ahhin miphun pakhat kan si lo hmat ah naihniammi tete miphun te a rak i naihniammi miphun kan rak si ko lai ti kha tuanbia ṭialtu nih an vun purhdah chinmi kha a si. I khua a rak sa ṭimi miphun pakhat cu kan rak si hrimhrim ko lai ti kha an zumhmi a si. I ram dangdang zongah hin kan unau a simi phun miphun dang zong kha an um ve lai ti hi an zumh ngaimi kha a si. I a tlangpin kan hoi chim duhmi cu ka chin le Chin timi hi unau kan rak si ko timi hmelchunhnak kha a si. Cucu Tunghnitt Tungya Gospel Team nih Falam ZBC kha an hung tlawng hna i cu lio ahcun Kachin nih khan Chin miphun kha kan unau Khang miphun nan si tiah an ti hna i darkhuang an pek hna. I cucu kum zariat reng lo te aa philh lomi unau kan sinak kha a fianter ti kha tehte pakhat a sinak kha an langhtermi kha a si. I Kachin nan si ahcun Tidim, Falam, Hakha, Laimi, Lai, Zo, Chu, Khumi tibantuk te hna pawl zong kha kan holh hman ning le i Kan nunphung kha tlawmpal tete ai dangmi an um ko nain hi cucu Tuluk ram kan um lio te ahkhan miphun phunkhat kan si lo hmanh tah ai naihniammi miphun kan rak si ko ti kha tuanbia ṭialtu hna nih an vun fiantermi kha a si. Mah vial cu tutan kan chimmi kha vun si seh law a hnu video ah kan i tong ṭhan te hna lai i a hnubik ah cah ṭhan kan duhmi cu hihi video na hmuh khawh ve zungzal nakhnga ding caah hin Chin History and Culture Researcher timi channel te he subscribe timi te kha rak hmet lo ahcun kan darkhingpung te bel icon zong kha rak hmet law cuahcun na hmuh khawh zungzal ve lai i Chin miphun tuanbia he pehtlai Lai miphun tuanbia he pehtlai in kan kalchia kan nunphung kong he pehtlai in khan hmunkhat te ah kan ṭhangcho ṭi hna lai ti kha a donghnak bik ah vun in sawm kan duhmi a si.